ajaja rabbii fudhachuudha ajaja rabbii jalatti buluudha ajaja rabbii keenyaa qeebaluudha ambiyaa rabbii ta'ee namni ajaja rabbii hin qeebalin ni jira ni jira ambiyaa ta'ee namni ajaja rabbii hin fudhatin hin jiru dirqama karaa kanaan ambiyaan islaama jechuudha Islaamummaa jechuun al-istislaamu lillaahi bixaa'a. Rabbi gabbaruudhaan rabbiif bulanii gooftaa akka ufii gabrichi dadhee gajje'ee rabbiif buluu jechuudha. Al-khuduucu lillah subhaanahu wa ta'aala. Karaa kanaan anbiyaan hundi as keessa jiran jechuudha. Namni waa beeku hundi laaluu danda'a duuba. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa karaa kana nuu cimsee wayta nu barsiisu nuu himu abdii nutti horu Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa abdii nutti hore.

Illaa xariiqan waahidan wahuwa alislaam Karaan Rabbitti nama geessu, karaan jannata nama geessu hundi cufaadha karaa tokko malee duuba. Hulaan hundi cufaadha hulaa takka malee duuba. Hulaan sun tam? Islaamummaadha. Eenyu akkana ja'a? Rabbiitu ja'a subhaanahu wa ta'aalaa.

Obboleeyyummaa nuu dhaame Nabiin Hajjii san keessatti Sallallaahu Aleyhi Wasallam. Ahkaama Islaamaa hedduu sabachiise guyyaa san raggaasise Nabiin keenya Sallallaahu Aleyhi Wasallam. Waan akka dhalaa ribaa waan ja'an. Waan akka gosummaa ja'an. Ta dur Arabni yeroo wallaalaa qabu hunda tahta qadamayya je Nabi sallallahu aleyh wasallam guyyaa san miila kiyya jala anaatu awwaalee irra dhaabbate je Nabi sallallahu aleyh wasallam. Dhaamsa bal'aa ummatatti dabarse guyyaa kana. Isaa ummata ufitti dhaammataa jiru. La'allii laa alqaakum ba'da caamii haadhaa. Amata baranaa kana booda isin waan wal agarru natti hin fakkaatu. Akkana jedhe Nabii Aleeyhi Salaatu Wassalaam. Hajjatul Wadaa wanni itti ja'an kana. Amata baranaa kana booda waan wal agarru natti hin fakkaatu jedhe Nabii Sallallahu Aleeyhi Wasallam. Baatii sadiin bulle Nabiin achi boodaa beera. Guyyaa sagaltama waan dhiyaatu. San booda Nabiin fuula Rabbii isaa deeme Aleeyhi Salaatu Wassalaam.

Diin keessan isinii guute jee duuba. Rabbiin akkana jedha guyyaan kun guyyaa jabaa guyyaa Arafaati. Bakka jabduudha. Nabii achi dhaabbatu jira sallallahu alaihi wasallam. Har'a diin keessan isinii guute. Waa takka hin hafne waan gama diiniin nam tokkotti isin haajamsiisu. Atilleen gama kanaan waan laffu'utti si haajamsiisu hin jiru. Nama birootti illee isin haajamsiisu. Waan diin je'an isinii guute jee duuba. Diin keessan har'a guutamee jee. Rabbiin ragaa bahee beeka. Ragaa bahiinsa Rabbiiti waan nuti faarsinuumi. Waan nuti faarsuudhaaf an faarsuuf ji'u namni biroo faarsuuf ji'uumi. Rabbiitu ragaa bahe.

diina akka ji'u rabbi subhaanahu wa ta'aala diin ittiin na gabbartan islaamumman isinii filee jee duuba waan ulfaata ture beeke aayaanni kun yoo dhugaa rabbii taate aayaata ulfaataa kabajaa qabu ture duuba Nama tokko ka Yahudaatu Umar binu Khaxxaabiin jeedu. Yaa Amiira al-Mu'miniin oollaa wal jiranii wal beekan oollaa san qubatan Madiinaa ganda Yahudaa hedduutu jira Madiinaa. Banii Qureeyzaa, Banii Nadiir, Banii Qeynuqaa gosa gurguddoo Madiinaa qubattee jirti hogga Nabi Muhammad dhufu san sallallahu alaihi wasallam.

Guyyaa san silaa guyyaa ayyaana godhanna jee dubbate. Ni ayyaaneyfanna jee ayata san sila badala isin irratti bu'e isin warra galata hin beeyne ka arabaa kana ka gatii wayii hin beeyne akka waan akkana ji'uutii bar ergaan namtichaa isin warra gatii wayii hin beeyne kana odoo ayaanni sun ba- bakka isin irra bu'u nurratti bu'e nuti warra gatii wayii beeku ummata yahuuda irra silaa bu'e guyyaa san hanga duniyaan jirtu guyyaa san guyyaa ayyaana godhannee ayyaaneffannaa jee dubbate. Umariin jee beeka amiral muminiin. Gaariidha namni waa beeku gaari. Akkamitti akkana jettan jenna Umar Amiiraa beek. Umar Amiiraa beek nama sanii lolullee ni danda'a beek. Ayyu aayatin hiya aayaata kan ba'anta. Dubbii abbarraa baasanii beeka. Dubbii fi lubbuun tanuma abbaatii beeka. Abbumarraa baate. Odoo dubbii namarraa hin baafu hin jarjaran. Ummanni keenya akki jiru dubbii bahan dhoorkan gala dhoorkanii jedhu. Afaanitti nama murtu dubbii haa dhumtu. Ammoo akka dubbiin sun dhugaa hin taane dhoorkuu dandeessa. Akka galasiin balleessita malee bahiinsan balleessitu. Aayaata kam baanta jennaan Alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa radiitu lakumul islaama diina aayaata ji'u kanan baana jee namtichi namtichi yahuudaa kun. Jennaan Umar ani nin beeka jeen guyyaa aayaanni kun bu'een beeka bakka inni itti bu'een beeka guyyaa san bar duruu ayyaana godhanneef nuti amanni guutuun guyyaan sun guyyaan sun guyyaa kami guyyaa arafaati. Arafaan ilaa arratti ayyaanumaa mi? Ayyaanni akkasii wayi takkaa duniyaa irraa huu dhufe. Hin dhufnee bar ayyaanni akkasii duniyaa irraa huu takkaa. Takkaa duniyaan ayyaan akkasii hin goonee bar. Tajammu'a yoo waa'u walgahii akka hajjiidha duniyaan takkaa hin goonee bar akka akkas ta'e ni beeyta. Ayya magaalaa is- duniyaa tanarra jirtu. Magaalaan duniyaan tun qabdu magaalaa guddoodha jedhanii silaa yaaman. Walgahii akka makka geggeessitee san takkaa hin geggeessine ni beeyta akka akkas ta'e? Ayya magaalan London, Paris, Washington, Berlin ee miskiina wallaah. Osoo namni kumni sadii magaalaa amma lakkooynu tanarra wal gahe waan afaan kaayatuu fi bishaan dhugu akka hin arganne beeyta? Magaalaa duniyaa tana.

Bar duruu iida godhanne guyyaa san an nin beeka guyyaa jum'aati nabii arafa dhaabbatu bu'e aayaanni kuni duruu guyyaa san iida godhanneyu bar guyyaan sun iiduma je'en namtichi achitti dubbiin harkaa buute gala dhoorke umartu bahan dhoorkinee beek gala dhoorke Aayaata kanaatu nurratti bu'e waastinnaatu. Waan Rabbiin guute eenyu hir'isa? Waan Rabbiin guute namni hir'isu ni jira? Aangoo namni itti qabu waan Rabbi guute namni hir'isuu danda'u hin jirutu.

Rahmata birollee ka fayyaa, ka, ka duniyaa, ka qabeenyaa, ka ilmaanii. Waan Rabbi sii bane abbaan fedhe sirraa cufuu hin danda'u jee Rabbi ufumaaf ja'a bar. Waan ani isinii bane namni isinirraa cufuu danda'u hin jiru. Osoo bakki aayaanni jechi kun qaceellumatti nu keessa gad bu'ee nuu galee mu'mina izzaa qabu, Mu'mina Rabbii isaa malee waan takka hin kajeelle. Mu'mina Rabbii isaa malee waan takka hin sodaanne. Mu'mina san taanaa ni beeyta. Wanni sodaa nu buusee, rakkoo nu buusee, akka re'ee itti roobee taane. Ni beeyta. Maali rakkoon tun? Rakkoo bu'aati, maslahaa. Yoon akkana jee jiruu tiyyaa bada. Yoon akkana jee maslahaa tiyyaa bada. Yoon akkana jee ilmaan kiyya. Yoon akkana ta'e maarroo. Sodaa tanaatu akka re'ee itti roobee nu godhee bar. Garee re'ee itti roobee nu godhe. Osoo dhugumaan ayata kana qabaanne izzaa mu'minaa al-izzatu lillaahi wali rasuulihi diin kun bifa kanaan diin ambiyootaati.

Wareegama kafalla jette jennaan ee jeene. Khalaas eega akkas jette jeene. Sa'aa torbatti hogga namni salaata Allaahu Akbar akka itti baanuu hin jiru bar takkaa walgahii akkasii hin agarre Arafaan reefu jiru san yoo taate malee. Akka itti baanu tooftaa karoora itti nama keessaa baanu karoora keenyee hogga imaamni Allaahu Akbar jee namni salaata hidhate akka hogga san baanu karoora keenye. Lal rakkoo ati mee. Namni salaata yogga ka booda jirulleen hidhate saffii adda murree asiin ba'uu kaane namni akkanuma nu lallaaleetu. Salaata cabsuu wayitaati. Makiinan ammoo achi dhaabbatu jira qophaaweetu. Makiinuma irra baane. Guyyaa sa'aa torba irraa kaanee halkan deemaa bullee guyyaa sa'aa torban akkasii nageellee booranaa dhayne. Bara Yoggaa dhayne ani saqqaa coqorsattuu namni haasaa kiyya dhibbatti shantamallee hin hubanne duuba. Hoggaa Boorana dhayne ka dhibbatti soddomallee hin beeyne hin dhage duuba. Naa fi Raayyoo wajji rakkane. Raayyoo wayyaa walaloo qaree walaloo tana wallee namuu ni beeka jalaa beekan isa. Aboo maal ja'a maal ja'a namni wa- waan wayyaa namni kun ka deddeemu naggaadee ada- sheekha gaala amata sadii kenne jechuu isaati ka waggaa sadii kennee jee kenna. Tarjama turjumaan shee alii jimmallee wajji jira. Har'allee silaa shee alii jimmaa ni jira wajji ture shee alii jimmaa kun ajaa'iba qaba afaan hunda ni beeka duuba. Inni Keeniyaa hogga ta'u Boorana achii wajji waan jiruuf afaan san ni beeka inni. Nuti turjumaana nu barbaachisa afaan oromootu. Atillee nama silaa dheettee akkana taata. Na anaa gad taa ta'uu jeetin shakkaan. Katabinaa siimaa. Saniifin dhiiroo isinii hubataatuma jirtanii wanni jeef kanaaf duuba. Maali godhaan bilaash laffaa duuba yoo hubataan jirre. Numa hubattanii mi? Gaarii qalbii nama boorsa namni keenya kun bara hammeenya hin qabu. Wallaahi rabbi hanguma dhageessan keessa barakaa isinii haa. shara'a lakum min addiini waastinnaa beeki kun namni yoo waan gabbaru keessa shakkii qabaate qalbiin isaa raaxaa hin qabdu amiin maal jeenaan jee katabadhu duuba wanni akkana xumaaninaa goonee teenyu waan gabbarurraa shakkii hin qabnu allaha tokkicha gabbarra duuba akkanuma garaami shakkii hin qabnu bakka kanatti duuba Namni waan ufii tolche gabbaru. Namni waan rabbiin uume gabbaru. Akkana magalaami. Sa dhiiroo wanni an gabbaru tun dhiiroo akka humna na godhuu teessu ufii maaluma naa gootiyu beekat dhoysee deema malee abadan shakkii tanaa qalbii isaa keessa. Shakkiin tun rabbi shakkii tan irraa qulqulleessa alhamdulillah. Waan waan gabbarru irraa shakkii hin qabnu raahan duraa boqannaan duraa tana duuba. Boqannaan duraa tana duuba. Namni waan ufii gadii gabbaru yoo waan isaa wajji wal qixaa takka gabbaru Namni kun daqiiqaa takka raahaa hin godhu. Bar wanni Allaaha tokkicha gabbarreef Allaaha ma'aragii namaa kenna. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasuulullaah jechuma tanaani xumaaninaa Rabbi qalbii isaa kaaye. Shara'a lakum min ad-diini maa wassaa bihi Nuuhan. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa.

diina walaa tatafarraquu fi diin kana sirreessaa qat godhaa qabaa dhaabaa isaa tolchaa jabeessaa itti hojjedhaa irratti wal hin dhabinaa diin irratti gargar hin bayinaa diin irratti Eenyuuf dhaame kana? Nuuhiifis kana dhaame, Ibraahimiifis kana dhaame, Nabi Muusafis kana dhaame, Nabi Iisafis kana dhaame, Nabi Muhammadiifis kana dhaame. Iza wanni amma nuti itti Rabbi gabbaraa jirruu fi akkaatan itti Nabi Nuuh Rabbi gabbare tokko moo tokkoo mi? Tokko wanni nuu dhaamame. Ibnu Baaz rahimahullah aslii diin kana keessatti anbiyaan tokkuma jedhe.

Abbaa toohidaa jedhanii nabi Ibraahimiin. Abbaa toohidaa jedhanii bar. Abbaa toohidaa jecha ibidda darbamee gubatee bar takkaa duniyaarra namni kanaan dhufnee beeka. Abbaa toohidaa. Irkoon teenya nuti abdii wanni nutti horuu Karaan irra deemaa jirru karaa abbaan keenya Aadam irra deeme. Karaa angafni anbiyootaa, aleyhim salaatu wassalaam, nabi Nuuh irra deeme. Karaa Ibraahim irra deeme. Karaa nabi Muusaan irra deeme. Karaa nabi Muhammad irra deeme sallallahu aleyhi wassallam. Kana, kana wabiin teenya. Abdiin teenya kana. Kana wanni dhaba fakkaattu tun. Gizee garii hogga kophaa jirtan numa dubbattani maal goonaa wal sobnaami sa namni keenya kun yoom walii gala sa amantiin teenyatu yoom marroo taati numa ja'a namuu hogga kophaa taa'u dha mee dhugaa sii hima duuba jaarsi jaartin tuma je'ee ulee fudhatee halangaa fudhatee lafaa ka'e duuba way waatte yaa abbaa mana kiyyaa Dura mee hanguman si dhaanuu deemuu hubadhuu je odoo way waanne dura hanguman si tumuu deemuu dura mee hubadhuu jeeti. Kara hoo karaami way waatuu dura hangamta hagamin si tumuu deema dura hubadhu jeeti. Odoon alaan dhalle dura dura mee wannumti wal dhaba ja'ame kunuu maali inni dura. Dhugaan isiidhaa yoo qaqqabanii ilaalan. Arkaanni iimaanaa meeqa? Qur'aanni Rabbiin gabbarru kana malee ni jira? Kun hadiisa Nabi Muhammad keenyarraa dhufe ka Qur'aana kanaaf hiikkaa ta'e ka Rabbiin Nabii keenya Muhammaditti wahyii godhe hadiisa saniin Rabbi gabbarra ka arba'iinarraa kaasee ilaa sunanatti ulamaa'iin tartiiba tokkon nuu deebise. Dur qoma dhiiraa jiraa beek. Hogguma dhiirti darrataa dhufte waraqarraa gad buusaniif. Sii galee wanni nama jee? Zabana namni dhiiraa qoma namaa jira wanni kun hundi duba kanarraa kaasi. Zabana ummanni dhiiraa, zabana ummanni kun onnee qabu, zabana ummanni kun diinsaatiif dhimmu kana Asi sunanni dilli amma nuti qaraanee fiduu dadhabne sun eessa jira? Qoma dhiiraa keessa jira. Matnii qofaami sanada isaa wajji. Qoma dhiiraa ture. Hogguma dhiirti lallaafaa dhufte, hogguma nuti hanqataa dhufne, ummanni kun waan nun baasu mee haa katabnuufi jaan duuba. Yaadadhu qajeelatti. Takka kiyyaa keetii kana argan qalalau kana. Kanuma garaami firraa haa katabnuu fi jedhanii nuu katabantu. Aliifni tokko as keessa hin jiru. Haasaa Rabbii keenyaati subhaanahu wa ta'ala. Quraanni kanuma jennee walii galleeme? Hadiisa irrattis walii galleeme? Arkaana jahan irra walii galleeme? Shanan irratti walii galleeme? Qiblaa yoo Beeytal Maqdisi moo Kaaba? Lakkii. Kaabuma? Kaaba. Qiblaan duniyaa tanarra namni eega Nabi Muhammaditti amane qiblaan Kaabaa malee ni jira? Izan bakkiti wal dhabaa eessa duuba? Egaa bu'urri kana kanaree abbaan fedhalleen hin moroomu eessa bakki wal dhabaa? Man sallaa salaatanaa Masgiida magaalaa jira masgiidni warra hadraa ka dur magaalaa jira an masgiida san keessatti waa himuu eegalee du magaalaa san keessa masgiida tokkicha santu jira magaalaa san magaalaa machaaraa jedhanii ni darasaan asii yaate ni beeyti du namni darasummaa dhaqe Masgiida jaaranna je'eet gareen takka lafaa kaate. Magaalaan tun sijaajaa re'eeti. Sijaajaan re'ee nama lama hin fuutu. Sijaajaa ni beeytanii sijaajaa re'ee? Ta re'ee irraa qalanii kal'oo gogaa tolfatanii irra salaatan. Hin dhaqqabne ijoolleen tuni eenyuun naa hima duuba adeeroon ni jira laakiin ammoo kanuma kanaami. gogaa re'ee irraa baasanii irratti hin salaatanii manguddoon asirra kaatee ee sijaajaa re'ee nam lama wayii geessire yoo irraa naa ka'ii taate malee bas sijaajaa re'ee nam lama hin geessu magaalaan tun sijaajaa teenya ta warra sheekotaati masgiida biroo as ijaaruu hin dandeessanii jee warri tokko warri kun warri tursu. ni beeka akka dogoggora ta'e duuba. Galgala rabbi kadhadha. Haya ati rabbi kadhattee duuba ummanni wajji diidan sun dogoggora beekee rabbiin kadhanne akkam gootaan jeen duuba. Wanni guyyaa falamaa si fakkaatu tun waan abbaan galgala galee yaa rabbi naa dhiisi jechaa guyyaa moromu duuba. gariin ammoo wallaahi ra'ayna alqirada fil jannaa jeje warri asirraa gale aboo biyyi jannatuma ammoo ummanni jaldeessumaa jannata keessa jira jeje gaafa saatu naan kararraa na mayse malee achi na maqe karaa sawa jan maqe arrabaan na maqe wanni naan dhaamaa jiru immoo karaan nuti qabannee rabbiin gabbaraa jirru karaa waastinnaa qabu jechuudha